eh, khezwo vhala vha mukala ri hafhanoni eh, thulamela eh, hu na thekhisi dzine dza swika tharu eh, dzo fariwaho na goloi eh, ya masomalia zwo ndi na muṅwe wa madraiva hafhanoni eh, ṅwana mukala hu itwani ri khou vhona dzithekhisi hafhanoni dzo swika hune dza dzhiwa ho itea mini uri thekhisi idzi noni ṱhamusi dzi swike hune sedza ingeno dzi swike hune dza dzhiwa ho itea mini uri thekhisi dzinoni dzi swikone dza dzhiwa ne ndo swika 9 o'clock yo tshea ndi vhukati ya baka eh. ndi tshi khou ya u paka eh. and then ha vha uri robotoni hu na mapholisa nga 9 o'clock nda wana uri ndi nga si ime vhukati ya bada ndi khou tea u dzhena thavhani mono ndi pake eh. hapfi nṋe ndo farwa like 9 o'clock i khou tshani thavhani ndi vhukati ya bada vhukati ha balifhala dzi robothoni eh, eh. tinonaleni eh, yo dzhena eh. ri tshi khou bva mvusuludzo eh. yo tshaya ndi vhukati ya bata nda swika exactly robot 9 o'clock ya vha i hanefhala zwi amba uri um mulayo uyu noni kania hu khou pfhi um 9 o'clock taxi dzoṱhe dzi khou tea u vha dzo no vha nga ngomu ringini ngori nṋe a ri ngo infoniwa mutale ro to pfa dzi inform kha dzi radio ha eh ndo pfa vha tshi khou amba lo rent upfi afha noni taxi yo dzula fhedza i khou renta eh vhugai 350 350 nga ḓuvha kana ya dzula maḓuvha a 21 days eh mara i tshi khou renta i tshi khou renta 350 nga ḓuvha Eh ṅwana mukala. Eta. Na iwe ndi khou vhona taxi yau yo swika hafha noni. Eh. Ho itea mini? Zwine zwa vha zwone nṋe nda ndi khou isa muthu mushumoni. Eh. We avha a khou tea u dzhena mushumoni nga 9. O vha eh. no ḓilenga, o no vha no ḓivha late. Eh. Zwine zwa vha zwone nṋe ndi khou sokou manga ndi khou imisiwa, ndi tshi imisiwa. nṋe ndi a vhudzisa uri mulandu u eh. aphi a ni ngo tsha tendelwa i tshi nine mami ndi khou ya hone zwino sekeleni i tshi ri nine eh. nṋe ri ḓivha uri khamusi eh, zwavhuḓi vhuḓi nṋe ri ḓivha uri nine a ntshi nga ni ngo tsha tendelwa u laisa muthu nṋe marara ro no vha laisa vha no dzula nga ngomu guleni nine nine i tshi khou tshaya ni gai nine nine yo tshaya ndi ndi ṱhoanḓou ha masipala ha nda vha ndi ndi khou tea- ringini ya fhala ya- ringini ya nṱha ya nṱha ya- ya- ya plaza ndi hune hangei. na paka hone ndi hune ra paka hone Eh. hola muthu a vha khou tea uri a ri hai isa- nnyiseni gai nnyiseni thavhani ndi khou yo dzhena mushumoni Oh, eh. Eh, goloi a dzi tsiṅwe mavho e my, my friend and then ini no fela u- ri na ini yo tshani tax rank na vho to vhulawa ngo fhelekedza muṋameli thavhani That's right. zwi amba uri muṋameli no vhulawa ngo mu isa thavhani ee ndo vhulawa nga hezwo zwithu he muzwa ya na si tsha pfesesa uri mini ri funa u to i to zwi itisa hani ee zwi amba uri ya ri 9 o'clock taxi dzi songo tshavha dzi nḓilani zwi amba zwo ee nṋe ndi 9 o'clock nṋe ri vhe ya tshaya ni vhufuli namba zwi amba zwe ni vhufuli ni funa imela hanefho vhufuli kana na tsitsa vhathu kana na tsitsa vhathu ya ṱuwa i si na ya ṱuwa i si na vhathu i si na vhathu ee nṋe ri vha ri khou ḓivha uri khamusi ngori ho pfhi nine ri funa u ḓivha mini ri funa u ḓivha uri i tshi ri nine antshaḽaisa antshaitari nine o'clock i vha ni ringini ee nṋe ri vha ri sa ḓivhi hezwo zwithu ra ri khou ḓivha uri nine antshaḽaisa ngori hu pfhi muṋameli muthu u funa ita mini

Uh, Mag- how are you, my brother? My brother, how are you? What happened, my brother? Eh? Eh, my brother o wanala chitoko tsho ḓala kha goloi hafhanoni eh chitoko tsho tsho to pfi hafha kha ye goloi vhana vha mukala zwino eh vha khou kaidziwa na vheini ni khou kaidziwa upfi vheini ro khou ita zwo hwala zwitoko eh dzi kho vhuya nyana vhana vha mukala zwiṱoko hezwi eh vho vho dzhia tshi nga ngomu hafhanoni zwino khwelelo kha lushaka nge nnḓa kha vhathu vhane ṱhamusi eh vha khou nyadza zwithu zwa vhathu kana u dzhiela fhasi khwelelo yenoni ya muvhuso eh zwi serious zwi serious zwi serious vhana vha mukala will keep you update ri ḓo ḓisela dzi update eh nga u to ralo u itela uri ni kone u ḓivha uri covid-19 um eh, hu khou ṱangana mini vhala vha mukhala its a twt for you baby vho to nyadza zwithu zwa vhathu um eh, tv i khou shuma